Dost Baz guhdarên hêja û delal guhdarên Radya Dengê Zelal çalakav çalakiyên bi Kurdistaniyan li her çar parçeyê Kurdistanê û li Ewropa jî ji bo Roja Cîhanê ya bajarê Kobanê berdewam dikin. Niha jî mamosta sekreterê Partiya Çep a Kurd li Sûrî Mihemed Mûsê

Di baweriya min de ev rojahan rojek tarîxî dîrokî ye. Di dîroka kurdî de bi tevayî di her di perçakî Kurdistanê de bi ez û cara yekemîn bi vî rengê hanê nêzîkayî ji miletê kurd û qediya wî û pirsgirêka wî dibe. Cara yekemîn e ku wek bi erebî dibêjin îtafek e di jiyana siyasî kurdî û kurdistanî bi tevayî dibe. Di vê kovane de berxwedana gelek mezin hat kirin. Wê berxwedana ge di dîrokê de ê wek wê gelekî kêm in. Di dîrokê de behs dibe divê Stalîngrad mesarê herba alemî hat guhertin li ser wê. Behsa diyan biyan fûyû dibe. Divê ew ji diyan biyan fû li ser wê jî gelek tişt hatin avakirin. Di Kobanê di baweriya min de divê tev dît derbas kir. Kobanê ne hema dîrok guhert. Belê. Kobanê îro dîrokê çê dike bi rengekî muxtelif. Di wextê ge heta nuha piştî xebata zêdeyî nîv qirnî di tevgera siyasî kurdî li Sûriyê hatî avakirin di rojava de ew xebata dûr dirêj tiştê di Kobanê de di xîlalê meh û nîvekê de piştî êrîşê van hêzê tiror

û ketin astengiya û projê wan ê siyasî paş di vegeriya û li pêşiya wan di baweriya min de Tirk û hinek jî dijî tev li vê meseleyê dibin. Gelek jê bêdengî derbas dikin û hinek jî nerînê xwe di demek hinekî muteexir dan xuyakirin wek Îranê wek rejîmê Esed jî yanî heta niha nebûye wê nerîna zelale lê gelek cara li vir li dere hanê didbî tesrîhat ne ji rimûzê rejîmê derdikevin. Ew jî nerazîbûna xwe din xuya kirin û ji xwe astengiya Tirka çêkir gelekî mezin bû û alîkar bûn Kobanê têk here û Opitalê Rojava bi tevayî ev xebat û têkoşîna hatî kirin û bi sedan yanî şuheda êk hatine danîn. Weziyet û zehmetiya gihaştî gelê me dîtin nuê tiştek bi ser keve destkeftiyên hene ev destkeftiyê hanê fêm kirin ku nuê li ser hesabê wan be di wextê ku eslan newloyê nerîna wan ji tarîxê re ji waqîe re nerînek şaş e xelet e nerînek teng e nerînek şofînî ye lê tiştê Kobanê anî wek ku destpêka gotina min got tiştê Kobanê anî di mesîra meh û nîvekê

Deng û ev xebat û têkoşîna dibe li der dorê wê li vir li dera hanê. Ev sê hêzê hanê ev in ê gi misteqbelan di pêşerojê de wê giranîkê teşkîl bikin. Heger îro şerê tirorê dibe, di baweriya me de ew hêza îro li ser erdê û li ser nigê xwe û karibû beramberî vê tirorê bisekiniya Belê. hêzê kurdî bûn. Kurdî bûn. Yanî Mustafa Mamosta Serewak Bûbûrîn. Abod, YPG û YPJ, Em hin kar nakin, artêşa azad jî heye lê mixabin. Yanî ew pîlanêk hatin danîn li vir li dera hanê hem ji aliyê tirorê derebat xwarin hem aliyê rejîmê. Yanî ew artêşa azad îro paş diketiye nema di wê mistewak karibe bi erkê xwe rabe bi wek şidrengêk tê xwist. din di demek taybet de wek ana. Ji ber vê yekê ez dibêjim nuqta îrtîkazê a esasî û bingehî di pêşeroja Sûriya de îro Rojavayê Kurdistanê yê. Piştî ev tehewlatê piştî Kobanê çêbûn. Belê bibûrî mamosta yanî wek dibêjî gelek berxwedan dîroka Kurda de hene û gelek bobelat û karîset jî bi serê Kurda de hatin lê Kobanê cihekî taybet girt. Belê. Cihekî girîng gird nerîna te di sedem çî berxwedana miletê kurd bû, ew bo velat karîsetê ku bi serê kurda dihatin ya jî planeke navdewletî heye ku îro kurd dikarin yanî ev ev hev hêzên hevpeyman yanî dikarin îtîmadê li ser kurda tenê bikin. Di baweriya min de yanî amilê ê bêtir esasî ev têkoşîna gihatî kirin.

Muaceat çêbûne û cî naşkestine û cî navserketine eva şek û şibhetê tune eva ê berî xwe nefî nake. Lê ev tişkî mutemeyîz têd hebû ji bo gelek îtibara. Ji bo ewelen tîkoşînek mutemeyîz bû yanî ev ev muxtelif bû ji tiştê berî xwe a dida zerfê sûrî û û taybetmendiya wê eg îro welat têr derbas dibe emûmen yanî ser mûs mûstewa sûrîya bi tevayî a sisiya ew muxetetatê ji qîbel hêzê dewlî hatin danîn. beramberî terorê beramberî DAIŞ wek muşexes wextê beramberî wê hatin danîn hêza yekemîn karîbû beramberî wê bisekin ya ev têkoşîna han bikira deng lê hêza kurdî bû ji ber vê yekê jî bû ciyê îhtîmamê li cem xelkê wek mişter got. Artêşa Azad li cem e cih hurmetê û teqdîrê ye lê mixabin di demê taliyê de dondirê hinek hîsabat, nakokiyê wan ji alîkî de û derebatê DAIŞ û rejîmê ji alîkî de xebaya tev dihişt, paş dibikeve û nema karibe bi rola xwe rabe bi rengê wek li tê xwestin. Ji ber vê yekê jî tu dibînî hêzên nav netewî dibêjin emê wan perwerde bikin, emê îmkaniyata ji wan tewfîr bikin.

Aheng werin li dar xistin lê tev wek dibêje îro biryar derket ku ew tişt wê tev werin rawestandin. Sedem çi bûn gelo hûn? Sedem di bariya min de girêdayî bûm hinek esbab yanî sebebê wehîd tê de bêtir em nîbû. Deng hate. Belê. Hinek malûmat hebûn îxtîraqat mimkin hebin di hundirê wan hîsabata de em mesela hanê tecîl bû ne lewbûyî. Belê yanî hat paşxistin lê hûn ê dîsa dest bi çalakiya bikin demek dinê de. Belê belê. Av îca di rojê tê di ka çiro bê. Belê mamosta hûn hûn wek partiya çep ku di heman demê de hûn yek ji pêkhata rêveberê xweseriya demokrat in çi yanî wek dibêje çi xwe telcem we hebû çi kar lîsta kar li cem we hebû we çi amade kiribû ji bo Kobanê?